Мөхәммәд пәйгамбәргә салаватларыбыз, догаларыбыз ирешсен. Шушы көндә, шушы сәгатьтә мәҗлескә чакырылганнан соң, хәтирә мәҗлесенә, Коръән мәҗлесенә, вәгазь мәҗлесенә чакырылганнан соң шушында килгән, җыелган мөхтәрәм җәмәгать, тагы бер тапкыр барыгызга да Әссәламү алейкүм вә рахмәтулла дип әйтим әле. Аллаһның сәламе, рәхмәте, бәрәкәте барыгызга да, барыбызга да насыйп булсын. Камил хәзрәт турында хатирәләргә килгәндә, әле менә мәчеткә килеп кергән саен гел күз алдыма килә инде бу нәрсә. Ул заманаларда, мин бит инде унөч яшьтән башландым, унөч яшьтә башланды минем дин юлымга, дин юлына тартылулар. Менә шушы мәчеттә бер саф булалар иде инде бабайлар. Бер саф, ике саф булалар иде, җомга көнне бер сафтан артмый иде. Манарасы юк иде әле бу мин йөргән вакытта һәм шушы мәчеттә берничә хәзрәт бар иде инде ул вакытта. Касыйм бабай бар иде, аннан соң Мөхәммит хәзрәт бар иде, аннан соң тагын бер исемен оныттым инде. Улюков Малиговый. Ә? Улюков Малиговый. Әйе. Малиговый ул әле имам булып йөрми иде, тагын бер бар иде, Шәвидалар. Аннан соң Госман мәчетенә күчте ул, бер бабай бар иде. Әйе, менә шушы бабайлар алар, беләсеңме ишек? Дөрес кенә әйткәндә, аларга җиңел заман алар рәхмәде. Ул вакытта дин тоткан өчен беркем дә кул чабып рәхмәт әйтми иде. Алар күбесе шул теге КГБ карамагында, аларның кул астында, кул астында дигән сүз аларның да аларның наблюдениесе астында курка-курка динне тоткан, безгә шул дин саламын җиткергән ихласлы бабайлар иде инде. Хәзерге вакыттагы мәчеттәге муллалар кебек, бәлки аларның ул кадәр тирән белемнәре дә юк иде. Әмма ләкин алар нәрсә ишеткәннәр, нәрсә ишетеп калганнар, кая нинди китаптан укыганнар, аларга кадәр булган имамнардан күреп, чәчми, түкми күргәннәрен тормышка кертеп, ишеткәннәрен барысын да тормышка кертеп шулай динләп баралар иде инде. Камил хәзрәт алар арасында аеручан аерылып тора иде. Дөрес кенә әйткәндә, ул әз сүзле иде. Мин белүем буенча, ул бик әз сүзле иде. Касыйм бабай белән чагыштырганда да, Касыйм бабай ничектер возникать тә иде ул. Әмма Камил хәзрәт ул бик әз сүзле иде. Ә мин кырыйдан гына карап тора идем, инде ул килә иде, аның үзенең намазлыгы бар иде, намазлыгын җәя иде. Теге ниндидер шундый чиста, саф, пакь, урамда күрешкәндә дә башын күтәреп сәлам бирә иде дә, аның иреннәре гел догада, изекер. Ул вакытта мин әле бик чамалама идем. Аның белән теге якын танышуым беләсеңме кайчан булды? Ул үлгәннән соң. Аны тагы да күбрәк белдем мин, күбрәк аның белән таныштым, ул мәңгелеккә киткәннән соң. Ничек дип әйтәсезме? Әйе, бик кызык булды. Без аны озаттык. Әнисен дә шушы мәчеттә өйлә намазын укыган вакытта ул бер атналап исемдә булсын. Исемдә инде авырып ятты бит ул. Бер атна тирәсе урын өстендә ятты инде. Чист апак хәлдә ятты, әлхәмдүлилләһ. Менә шушында намаз укыганда килеп әйттеләр, Камил хәзрәт вафат булды дип инде. Шуннан соң без аны озаттык, озаттык инде, бик күп кеше булды. Һәм бер 40 көн, 40 көн булды микән, булмады микән, ялган булмасын, төш күрдем мин. Камил хәзрәтне төштә күрдем. Камил хәзрәт не яңадан гөселләндерделәр. Ямь-яшел кәфенлеккә терделәр, төштә инде ул. Шулай иттереп җеназасын күтәреп, күтәреп үк барганда, ул кәфенлек арасыннан башын чыгарды да, миңа әйтә, Мәхмүт, зекергә башла, ди. Зекерне башламасаң, ачлык булачак, ди. Зекергә башламасаң, ачлык киләчәк, ди. Шулай иттереп төшне күрдем, мин уянып киттем. Нәкъ иртәнге намаз вакыты иде инде. Иртәнге намазка дигән бәлки бер ун минут калгандыр иде. Тордым, шул намазларны укыдым да инде, мин әйтәм, нинди теш инде бу, нәрсә бу? Теш, тешләр теге сөйтим инде. Керә инде аларда, но ул хәдәр теге шундый хикмәтле, күңелле, матур теш, красочный тешләр, әз инде алар. Шуннан соң мин әйтәм, тукта, барыйм әле Мөслимә апай янына. Ул вакытта хәләл җефете исән иде әле. Бардым мин, интүк, Мөслимә апай инде гомер көтә. Камил хәзрәтне күрә идем инде, аның хәләл җефете белән бөтенләй таныш түгел идем. Кая торганын белә идем инде. Бардым да, иртәнге сигезләр, тугызлар булды микән инде. Мин әйтәм, Мөслимә апай, менә шушындый төш күрдем әле. Ә ул елап җибәрде. Карале, ди, туганнарыбызның арасында кем булгандыр инде ул? Берсе төш күргән, ди, Камил хәзрәттән сораган инде, хәлең ничек? Хәлем әйбәт, кичтән дә бер әйбер калды, шуның өчен борчылам, дип әйтә, әйткән туганына. Ну, мин бит инде, мин, миңа төшкә керде, зекергә башла, зекерне башламасаң ачлык килә. Туганына әйткән, кичтән дә әйбер калды, Шуның өчен борчылам. Шуннан соң инде Мөслим апай үлер алдыннан бер күпмедер вакыт кала, ул ди үзенең укып барган зекерләрен бирмәкче иде ди, калдырмакчы иде ди кемгә булса да. Ни, Вали абыйга әйтеп караган инде ул, Вали абый үзе әйтер ансын, әйтер. Тагын кемгәдер ул вакытта әле Гомәр абый да бар иде, по-моему. В общем, берничә кешегә алыгыз моны, дәвам итегез дигән ул. Аңа әйткәннәр инде, кая инде дәвам итергә, без биш вакыт намазын да әле кимчелексез укый алмыйбыз, кая анда сәгатьләр буе зикер әйтеп утырырга, дип, беркем дә алмады, ди. Шуның өчен борчыла икән, борчылабыр инде, дип, Мөслимә апай әйтте. Мин әйтәм, нинди зикерләр соң алар, нәрсә турында сүз бара? Шуннан соң Дәләйлүл хайрат, күбегез белми инде, конечно. Дәләйлүл хайрат дигән бер китапны бирде ул миңа. Шушы китапны ул кемдә укыган? Ул ул салаватлар җыентыгы. Атна атнада һәр көнне укыла торган салаватлар бар. Алар якынча бер китап үзе бер куәдер 500 биттән тора. Шушы салаватлар бер 30 битләп һәр көнне укырдык салаватлар. Шуны укып барган икән ул көндә. Шуңа истәмә тагын эш пара Коръән укыган. Әйе, һәм бер конверт бар шушы китап арасында. Конверт. Мин ул конвертны ачтым да инде, анда шушы конверт эчендә Камил хәзрәт кемнән зикер алган, аңа зикер бирүче кемнән алган, аңа зикерне кем, кемнән алган, шулай итеп Әбу Бәкергә хәдәр, Әбу Бәкердән пәйгамбәребезгә хәдәр зикерләрнең силсиләсе дип атала инде, цепочкасы шунда калган. Һәм Камил хәзрәткә Гарифулла дигән кеше биргән булган зикерне. Мин инде ул Гарифулла дигән кешене гомумән белмим кем икәнен. Шулай сөйләшеп утырдык та, аның белән инде мәгаен ди Муслим апа әйтә, ул инде төштә э, әйтәсе килгәндер ди, шушы зикерләрне алып бар дип ди, алып кит әле син моны ди, китапны ди, бу конвертны ди, булдыра алсаң укы инде ди, ул аның өчен бик борчылган иде ди. Шулай итеп, мин ул китапны алып киттем дә инде һәм үземчә кем ул Гарифулла хәзрәт, кем ул Бәязит хәзрәт дип шушы цепочка буенча аңа кадәр килгән кешеләрнең, аңа биргән, аңа кадәр булган хәзрәтләрнең тарихларын өйрәнә башладым. Һәм бик күп кызык әйберләр ачылды миңа. Менә шушындый кеше булган икән ул, даими зекердә йөргән, көн дә өч пара Коръән, аннан тыш әле аның төп тәсбих белән әйтелә торган зекерләре, барысы бергә бер өч сәгатьлек зекер анда. Ну, мин аны, конечно, мактан алмыйм инде, апаралар бит барысын да. Теге булдыра алган кадәрен йөрегәндә әйтәм инде. Но аларның барысын да укып бетерер өчен көндә шуның белән генә утырырга кирәк. Ну, элешчә күпмедер укыйм инде анда. Йөз Фәләкъ сүрәсен уку, йөз анда салават әйтүләр, алар җиңелчә укып бетереп була. Менә шуннан соң теш аркылы мин аны теге тирәнрәк өйрәнә башладым, кем ул, аның әтисе Шакирҗан бабай, аның гаиләсе, әйтәм бит инде, аңа ул аралашкан хәзрәтләрнең турында мәгълүмат җыя башладым һәм бик үзенчәлекле бер кеше булган икән дигән бер бер кеше э, аңладым инде, үзенчәлекле кеше булган. Үзенчәлекле дип инде ихласлы, даими зикердә йөргән, әз сөйләшкән, Аллага якын бер бәндә. Кемнең якын, кемнең ерак икәнен без билгели алмыйбыз инде әлбәттә. Аны Алла гына белә безнең йөрәкләребезне. Пәйгамбәребез әйткән бит, тәкъвалы ул йөрәктә дигән, аны беркем дә карап билгеләп булмый. Ну, кыйдан гына күзәтеп, кеше әгәр дә гөнаһлардан тыела икән, биш вакыт намазын укый икән, шуннан аермалы буларак әле тагын зекергә дә вакыт аера икән, әлбәттә инде ул теге гөнаһлы бәндә дип әйтә алмыйбыз бит инде, аны ихласлы бәндә дип әйтә алабыз сыйфатларына карап. Шуңа күрә бик ихласлы, тәкъва, бик күп зекерләр әйтүче бер кеше икәнлеге минем өчен ачылды инде, дөресен әйткәндә. Менә шулай кыскача әйткәндә шулай гамәлле.